Erokamano uru nyikwa Ramogi Ajwang'. An Jaramogi Obondo. Nyikwa Raga mor ka an kodu e lain sechegi eki mondo aleru weche ariyo. An daktari mosebudho e pap mar thiedho ji higni mang'eny. Koro achopo ka mondo alerie nyikwa Ramogi Ajwang' kuom tuoche moko. mosebed ka ji chandre thiedho e osiptal kabisa to chandogi kendo ok githiedho e yo makare. Wan gi gimoro ni prostate blockage to wan gi gimoro ni prostate enlargement. Dag lach nyalo dinore, dag olo pi kuom ng'ama duong' sana sana omako joma be tindo ok joma oti ahinya to ne en tuo mar joma dongo chon. Koro kapo neno ni gima kama chandi, olo pi ok in thuolo ahinya olo pi. Kidhi olo pi to wuok matin, kichorori matin wuok matin. Mano odinore. to dinruok ne ni mos mos chopo kama koro obiro lorore chutho to koro nyaka soni mpira mayang'i. To kinwang'a kaka Obondo Mumbo daktari, abiro konyi gi yadh nyaluo maber sana. Yadheni iluongo ni sena, To yadhe miluongo ni senani omuol sana. To kapo ni itiyo kode, obiro keto gimoro kar nyuol kanyo ma iluonge ni spotonam. Spotonam ni oliero e furu mar olo pino. to sana sana gimomiyo olieroga ochaloga wi bata mzinga koliero to oyawo oliero to oyawo oliero to odongoga kuom joma olieroga kuom joma koro weche mag pien gi gisekawo muda kata weche mag pien gi gin joma yom yom koro dindruok dag lachno obiro ne tuo ka yembe ne omaki kaka mag riwo pien gi mon, wan gi chan croyd e language mar wasungu, to wan gi kaswende ma en syphilis, to wan kod moro ni gonorrhea, to nitie moro ni eh, discharge of white pus and yeast. ma bende kapo ni gigi wuok kuomi gin gik marochere to ikelogi gi kute ikelogi gi kudni mag trokoma candida and fungal koro kutegi be kochami muda mang'eny gonoria cha be kochami muda mang'eny syphilis cha be kochami muda mang'eny chan chloride cha bende koro gigi nyalo kelo yembe ma ibedo weak ibedo ng'ama koro weak e otanda then koso bedo ni koro ok inyal yore gi dhakono kelo dinruok mar lach piyo ai wan gi moro bende achiel achiel ma nyamin ma miluongo ni prostate enlargement en onyalo chandi sana iyudo ka otieno ka ji nindo obiro gi ng'ich. Iketo aketa e besen, en olo pi ilayo, ilayo, ilayo mok iywe. Duondi to ok two, ok en sukari ma kilayo to imodho, ilayo to imodho. Ma to onge modho. En aena olo pi gotieno, ok iywe every dakika apar gabich, piero ariyo, koro oketi gi olo. Koro ing'e ni seche ma gini oketi, prostate enlargement ni koketi gi olo pi kamano, obe oloki dhako teko mar otanda olalo flat nikech iyudo ka kata mana kar nyuol mari no bende koro oduogo tin kabisa nikech layo. Koro adili gi tuo mar dag lach modinore, adili gi tuo mar dag lach moyawore. Gigo ariyogo nyaka imak e pachi ahinya Nyako Ramogi Ajwang'. Then wabiro e wach mar otanda, teko. kuom joma mine, wan gi mine moko matiyo gi yath mag family ma bende oketo dendgi koro gombo ok beyo. Ok onyal bedo gi ber kata gombo gi wuon pargi. Then wan gi yembe ma alandoni ka. Ng'eny mon ka koro wawacho adiera osebedo gi yembe mopondo kaka gima waluongo ni discharge of white pus and yeast. Gin gik ma wuok ne mine ma rochere to moko wuok ma koro dum. Kipenjo mine moko ni bende in gi discharge to koni ni mago gin ma kawaida. Onge gima kamano. Ng'ama dhako ma nigi fungal mang'eny. Fungal en a normal bacteria to komedore ahinya to giriwore gi moro ni trachoma to giriwore gi candidiasis then koro girego kar nyuolno giketho. Ka dichwo ema gini timo to ng'ama dichwo nigi kitene ariyo mag nyuol, kutegi donjo e gino koro rego koro koolo pi to tutu marachar koolo pi en ok en tutu mayelo en orachar koro kaka omedo wuok to o reduce teko mar tong' mari koro iyudo kata ka in gi dhako to ok nyal conceive because that discharge mikelo gi those three bacterias ose reduce genitals nigo eko koro gitindo nikech gichwerga. Koro mondo watiek chwer mag mogo ma rochere mawuok e kiteni ariyo mag nyuolgo, nyaka waneg candid in full. Nyaka waneg that trypanosomas, trachoma, then fungal nyaka wanegi ma reduce en ok watie kete because en a protective bacteria ma bende okonyi e remo watieke gimoro 70% 30 nyaka dong koro kutegi ka dhako ler onge kodgi to onge gimoro mwanyalo lwacho ni dhako nigi discharge osiptal osebedo ka konyo mine kuom chiwo mana yien misoyo to ok thiedh gini matieki wan gi yath miluongo ni atili that atili iyudo kuom obondo mumbo ma kapo ni itiyogo gadiera kata in e piny mane to wabiro kowonigo miyude mibed minot makoro ni kare maonge discharge of white pass and yeast ji osepingo wacho chafu gi mang'eny lakini kawuoyo sechegi nyikwa ramogi ajwang' kaka jaramogi mine mang'eny osebedo gi shida ni to kata sani be gin gi shida ni lakini kaka githiedhre onge gigaya gaya gi yath misoyo candid insert to bende ing'eyo ni nitie yiend nyaluo mabeyo sani kapenjo nyikwa ramogi ajwang' ni kata kidhi ng'iewo rabuon mar ngwache wan ga gi rabuon mar bungu iluongo ni rabong'o joma ng'eny kia gigo to rabong'o no en yath maber en yath maber mar yamo mar dendi to bende kama ikunye miyude to ochalo rabuon to oler moingo rabuon ming'iewo e chiro bed Nairobi kure koro mago gin yiendwa ma nyaka wang'e ae wan gi jomoko bende ma iyudo ka kopogore gi mago gin gi chogo mayom yom to orne yot adhonde ka en go to ok dwa chango piyo, kama onyanyore no nyanyore piyo. Koro wan gi jomoko ma bende chokegi osebedo ma weak. To wan gi yath kaka rachier. Classic mar rachier ma wan go ni en king'ade kama to ochwe remo kaka mar dhano. King'ade kamae to ochwe remo. Koro wadil kode korka konyo oganda mondo oganda obed gi choke motegno. To kata kapo ni ng'ama long'o mopidho jamni mang'eny, to ng'ato dwa chandi gi ilo ni chiayogi, en gima ok wanyal ng'ado ni rieko ni pidhi, wanyalo puonji kaka ikete. To dhok bedo mangima kabisa kabisa. Rachirni ochalo kaka Ang'eyo ni joma odak e nam kaka Nyamware, Imbo, ing'e ni nitiere rawo, ing'e rawo. Rawo no kapo ni owuok gotieno e nam mobiro nindo kata e kul kidak e dho pi, to onindo gi dhok kanyo. Dhogo odak kendo dhogo bok tuore. Koro rachierno chalo kaka chieth rawo. En yath makonyo chiayo, tokonyo dhano, Tol mare bende ne ilosogo gita mar nyaluo machon kuom joma ne go thumbe ong'eye kabisa. Koro nyikwa Ramogi pod mana wan e weche tuo. Iwinjo ka ng'isi ni nitie tuoche moko ma bende omako ogandawa mopondo, awawuo e wach prostate no. Koro wadhi e wach otanda ma owacho. Wan gi mini ma onge teko mag otanda. Moko tuo kaka chuo tuo. Moko be noketo famili. Then moko bende owito gima waluongo ni vitamin. Joma mine moko nitie ma onge hamo. To moko be nitie ma kata ka timo hera gi josiepegi mag udi, to en ber moro miwinjo ni koro jaoda otieko cha, oongego. Nikech ang'o? Ka nosomo to ne gin ga mila moko mag tiyo gi rabolo, yaani nyiri moko ma mako osiep gi jowadgi ka. Koro noketho kar nyuolno. Koro en aena ng'ama makoga ich to hamo to ok onyal winjo. Nikech kar nyuolneno ne osekethore nikech tugo mane gitugo e skul gi nyako wadgi mane kawo gire no tugogo. Kanyo ok owene rabolo, kanyo ok owene lwedo, kanyo owene nyodo mar dichuo gi del mar dichuo kende. Koro nyiri moko gidhi ka tedo chon kane gise a e skul to gikethore kendgi ma ok ginyal wacho. ni ng'ato okethe. En onyuolga anyuola omako ich, kata ka gibedo gi hera gi jaode to ber moro mowinjo maluongo ni sexual appetite cha onge onge. Then wan gi mine bende matiyo mane tiyo gi yath to we koro tuochegi odhi ochwe kodgi koro gin gi gima kisungu luongo ni menopause problem. Koro yien mwachiwo sechegi wan gi atili, kopogore gi atilino, wan gi nyawin, wan gi buombe matindo kopogore gi buombe matindo, wan gi marucha kor maruchani. Mago gin yien mag nyaluo asili. Marucha en nawi ok en yath ayatha. Koro gigi sama dhako otiyo kodgi mochwakogi, to hamu mar dhakocha duogo mos mos Wan gi yien matiyo pole pole to konyo ji chutho, to nitie moro ma ng'ato nyalo nyisi ni nyama, muony ma to wuondi dakika pradek, tuoni noduogo. Yiendwa maduoko teko mag otanda mag minegi gin kaka yiend yamo. Kech kaka wadhi koro mfano kaka nyawinno, omiyo ng'ato chiemo ka biye oloso dhogi. ma kidonjo e hotel to inyalo mna maidis then eh, nyawinni ikete gi maruchano maruchani en yath mar chilo kata ka in gi tipo moro machandi e dendi rochruok nyathi oriwo kodi suka takatakago koro gin, gin, gin gik minyalo madho tiluokori godo to moro miluongo ni buombe matindo ni to konyi e chilo mathoth. Koro yien gi kitiyo godo to iyudo ka koro hamu gi dendi cha duogo. Koro wan gi mon ma nigi gima luongo ni low libido. Hamu gi onge flat. Ma samoro onyalo dichuo nyalo kata paro nobayo to karo tuo. Koro yath aila gi iyudo kuom Jaramogi. watimo gima iluongo ni increasing menopause libido for women mon madwaro ok yadhni ok mi dhako mak ng'ato en mana ma normal ma ka in gi jaodi to in sawa kode to be en sawa tuo ma gini kelo kendo en ang'e otanda kae kata ka koro ubet gotieno Inyalo yudo ka dichuo obet kodi, bende ibet kode, ubet abeta, uloso alosa herauno, to dichuo koro oloya, dende osemoko ma en koro osetimo motieko. Kotieko ni ni thupni to koro eka in ichak idwaro. To ng'ani be koro onge teko manyalo konyigo kuodhigo mbele. Koro wadwa ni ka wakonyi tibedo mangima, dendi bedo mangima ma ka dichuo chako, tibende ichako. To wago wang'ado ne chwo bende rieko maber ni sama pok kata kubedo gi jaodi achiel, wan gi gimoro ni wuoyo, mulruok maber ma del duogo because higa oseniang'. Koro riwo pien ni en ang'o? Riwo pien en yath marang'ongo, ok chodo, iriwo ariwa gi jaodi. en yath marang'ongo kech inyalo kata kiriwori gi dhako to adendi pong' kabisa ithung' to kuseriwori kod yudo ka dendi ogonyore to koseriwo pien kapod in ng'ama tin dino dag lach koseriwo pien kapod idhako matin kelo prostate enlargement nyaka ne mine Koro wan nyaka gi mine be ma kochopo otieno to gichiko besen. En layo kama ininde be ijonyo. Yaani ka piny imre aima ni nisechiemo minindo to wach mar ni ool nong'o. Bas koro wan gi tuoche bende kaka mag otanda mag riwo pien ma bende omako mine to omako nyaka chuo. tuo nomaki kata mag nyachigi. Wan gi chancroid, wan gi syphilis ma be noa Amerka, wan gi gonorrhea malayo tutu maremno manowuok Italy. Yiendwa thiedhogi, yiendgi be thiedhogi. Koro yien tuochegi eki nitie kama ka gisechopo to ok ithiedhogi maber. Wawach ni koro ilayo tutu, tidhi madho yath moro mana matin ma ok odil kode koro gini iweye mobudho abudha mobudho abudha mobudho abudha koro ing'e ni ogolo oketo gombo ni lal kaka syphilis oketo kar nyuol mar dhakono gi iye koro kwar to okawo raba mar kar nyuol mar dichuo boloko makwar koro kar mondo utim uriw pien kaka ji ariyo manyalo winjo ber to en rem lilo ma mine moko gin osegolo kata bet gi joma chwo nikech dende lit mok inyal to kata ka nibet kuome idonjo kuome en gi rem en gi rem mar adiera. To iyudo ka chwo mang'eny to kia. En ochako onyiso dhako ni nibaye. Ok e ng'ama ber. Dhako no nigi rem mar adiera. Mana kaka in. Ka in gi gima kisungu luongo ni virus of genital herpes. Owuok e syphilis. Kaswende nomaki. Nitie makuodo chiek ji ka. to okuot in okuot ok ogol wang'e pier kosebare to en bur maduong' mano syphilis koro in terms mag wasungu ne wadil gi drugs kaka togo plus koro nowadays wamiyo ji togo plus ma nyaluo both gram 2 gram 4 ma bende chalo mana gi yiend jo-Italia ka. To kok ithiedho syphilis e yo makare, nyakwara moga jwang' ma jwalago ok orumo. Raba ma duong'ni dhi lokore makwar, kite mag nyuolgo biro rami, dhako be duong'ne biro bedo malit, to shida mare mar buche mag delgo be ok rum. Ngeche ni koro syphilis cha is not now a syphilis. Osebedo very chronic osebedo very allergic koro turn to virus koro kithiedhe to wuonre nolal toduogo olal toduogo but kitudore gi jaramogi tibiro chango ageno ni winja koro tuoche mag nyach ma landogo gimiyo mon mang'eny buogo tuoche ma anyisigo eko gikelo gima waluongo ni premature ejaculation during sex time Koro nyaka ibed ng'ama fam kendo ibed ng'ama ngima. Then chiemo mwachamo. Nitie chiemo moko mwachamo ma kar mondo gikonywa to giduoko mana iga piny. Koro bed ng'ama ohero nduma. Bed ng'ama ohero alot nyaluo. Bed ng'ama ohero nyuka mar bel. Cham gigwa mag nyaluo. Rabolo kaka odhigo. Ohingo rabolo moko mang'eny. Ang'o momiyo nibet gi gigo? Hmm, to koro kiseyudo ni gigwa mag nyaluogi inyalo dwarogi, ginyalo medo ni yiga nikech wan gi chiemo moko mabeyo e taondewagi. Ginyalo kelo ng'ato machwe kabisa lakini koro higa duogo piny giketo chogo, chogo bedo mayom yom. Wengenigo be koro ok chak neno maber. Dhako be koro oloki gombo giri go onge. Koro nyaka walok patan mar ngima wacham gigwa mag nyaluo mabeyo. Item atema nikech safari ma ji dhiye tinde inyalo chamo gimoro amora but nyaka walok patan mondo wadhi e chiembwa mag nyaluo olo. Mag nyaluo olo. Then tuoche mag yembe ma alandoni ka ginyalo chando dhako. because wan gi chancroid en sexual infection wan gi syphilis that one is a sexual infection wan gi gonorrhea plain to wan gi gimoro ni dysmenorrhea dysmenorrhea ok en gimoro ma waluongo ni sexual intercourse en o interfere gi blood ma dhako koro okayo ich dwe ka dwe dhako go nduru ng'ielore piny ni eka e siget Then yembegi nyalo mono dhako nyuol, yembegi nyalo miyo pi wuok kuom dhako, yembegi nyalo miyo remo biro mok ler e kind ngima dhako duto, yembe yembegi eki bende nyalo miyo dhako koro ok ne remo flat at the age of 25, 29 koro kopenji ni be inenoga malo koni nyaka thiedhe moduogi e form. Koro gik machando ogandawa machako nigo kitgi ni tuo mar dinruok dag lach ok omak joma dongo kende sani. Joma ng'eny ka yembe omako to gikia thieth kabisa kabisa. Mine mang'eny osebedo gi tabu mar dum. Olwokore diriyo diriyo iluokori nang'o? Anyisi kawuono ni king'eya kaka Jaramogi gochna tatiekni shida mar discharge of white pus and yeast. Gochna mondo amiyi yath mondo i conceive. Gima abiro nono korka kori kata ka in gi dichuo to ok inyuol en higa, en ka bende remo mineno dwe ka dwe ler, en ka be rembigo biro e ndalo midwaro kata ang'wen kaka chik en, En ka bende bang' a e rembino in gi gombo koso gombo onge. Nikech wan gi mine moko ma gibedo gi gombo oppositely. Ma sama en gi remono eka gombo ne nitie. To ka remo oserumo ni gombo lal, ang' ni mak ich nang'o? Nyaka wang'e ni conceiving kata mako ichno nyaka ibed gi remo maler. Nyaka ibed gi gombo ndalo apar gang'wen kia e rembi. Dho thunde ni ok onego bed ni lit sama ineno malo. Mano onge conceiving no. Thunde ni ok onego bed ni kuot. Sama gimoro nitie kuomi kanyo ma ywayo pendi. Sama nitie gimoro ma olo pi ingi sate to kidhi to kila ng'adore. Aya pattern lokore. Gigi timi thundi kuot. Ibiro ka ng'ama dilo. Otieno be kinindo in gi lek. Achiel en ni yach, mar ariyo ng'ato maki ubet kode achiel, mar adek in idhodho pile. In gi nyathi gotieno to odiochieng' nyathino onge. Wa adhi lokoni giga taro gi chuny maler. En gima asetimo 43 years. 43. Koro sama inwang'o ng'ato ok waketh sa kendo gik ma puonji gi eki winj gi makare. Ageno ni gik ma puonjo gi winjo. Kwadhi korka joma kijende. Ka in e skul kata kitin to kijana tiwinjo sechegi. We tiyo gi sabun e mulo duong'ni. Wan gi gimoro ni masturbation ma joma kijende. Ikawo duong'ni imulo gi sabun, biro chopo kama duong'ni noduogo matin. Biro chopo kama nyiri be koro ok idwar, to in gini ema idwa ni itim nikech kanyo ok onego omul gi lwedo. Kanyo be ok onego omul gi sabun. Kanyo nitie gima noket ni en dhako manindo piny. Koro kapo ni gima kama nitimo, tudi koda mondo athiedhi. Nikech iketho pien ma okono. Masturbation for boys okelo gima waluongo ni undersize penis. Wan gi yath kaka midhoi, wan gi yath kaka buombwe, wan gi yath kaka ngi- marucha, ong'ongo, duong', gin yien ma koselosi To wanyalo miyi yath mimadho to golo ring'ono gi iye. To nitie mowang' miwiro, okawo gimoro 90 days, dweche adek, to in sawa. Nikech wan gi siri moko ma ji ok nyal wachoni. Nitie duong' makoro ok ober otim. otiyo atiya, inyalo nyuol anyuola but otin to kendo okelo ni gima iluongo ni tieko piyo kiriwori gi ng'ama nyako. To kisetieko piyo kiriwori gi ng'ama nyako to mondo ichak inuo kawo muda sana. Koro wan gi drugs type ariyo. Wan gi drugs manego kudni e pien mar kor duong'ni, fungus, fungal go. Yadhno iwire, owang'e. To yadhni nego nyaka skin candid, tonego nyaka dho strokoma. Then okelo pien dhil, koro kitimo sex kata gi dhako, wach moro mar ni in ichako ni it isetieko, en makosa en tuo. Nyaka ibed wuoyi ma kata ka bed ki jaode kata chiegi ma in go dala kata sani ibet kuome to obudho. Ma bende inyalo bet kode achiel mubudhi gubre kuyweyo budhi gubre kuyweyo ma kitieko to bende orome aroma. Koro itiyo itiyo gi itiyo gi yath manyalo keloni gima kisungu luongo ni long marathon sexual performance with desire and activities. Yath manyalo miyo kata kubet gi dhako tibet gi dhako muda maber mabor ma kata ka dhako no be gombo ne niga piny to catch up with you koro tieko makare. Mane story mar Jaramogi. Ageno ni in koda kanyakla kendo iwinja. Ae wadhi korka weche mag eh, yawuoyi matindo go kendo. Ipone dala, in kaneru, jonyuol notho te. Od kaneru kae ka isepong' koro we sere nyiri. Ma gima nyalo kethi chutho, mitho gi toki ma kata nyathi ok ibi nyuolo. An Jaramogi mapuonjo chike ma nyaka nene. Akuodhoni siri achiel kata ariyo. Magi gik masebedo kapuonjo e radios ma thurwa ka. Kapo nono ni in Kaneru to koro ipong' kanyo, dar kanyo idhi idag mabor mondo chieng' moro idongri. to kwaru kata dau kik wuondi mondo iged kuro wuoyi ma winja sechegi modak anegi dak aneu to ber nikech in kich gima inyalo timo onge lakini kineno ka koro wuoyi oseromi inyalo penjo nyiri nyinggi nyako nyalo limi kik itim gino ka dau kata ka neru ok ibi dongori nidongo maber kichiemo kisomo ka neru lakini ka jogo oriek to onego ogoli kanyo eka ibiro konyori. Mano gima nyaka ing'e, nikech gino ketho duong'ni te. Inyalo bukori ikelo nyaka e od neru, kanyo ne kor gi mamau. Nyiri be mna nyiri be mna kamano. Isepong' tiwuok ka neru, tidhi ka tedo, idhi limo yawuoyi, don't. Sama itimo gima kamano to mama be ne wuoga kanye od, od dau kanyo kodhi limbe onindo oko duogo kanye mane mama utime limbe ito koro ichako wuok kanyo nadi kaka nyakwaro kidhi limbe tiduogo bitara jadongruok ok idhi dongori adiera ma nyasaye Kapuonji sechegi king'iya kendo kinena ka neruno, kik wuoyi kawi ni nyuomi, ni kendi, ni dhi kodi e taon nokawi ka neru. Kik wuoyi wuondi ni dhi lime ga tiwuok ka dawu. Wuoyi mokawi ka dawu, mokendi, dak to udhi dak adaka lakini chieng' ma koro nyuomi ma koro idwa luw chikeni mag gweno ang'o gang'o, wiyi biro luny. To tuo dhi luwi ma nyaka itho. Nyakwa Ramogi. Koro nyaka wabed joma riek to nyaka wabed joma bende otang'. Koro kik item dhi ka tedo gi kaneru. Kik item kendo gi kaneru. Wan gi tuoche moko ma kata kobiro ni in gi yamo, to gin yamo moko ma kothiedh gi yath ma kawaida to kichangi. Kech nitie gik mokelo gigo. Idhi lokori dayo ma dende ramo to pod ithin, idhi lokori wuoyi ma bende dende lit titin. Koro weche mag kaneru kanera kata loo ok omiyi kono kik idagi afadhali iusi tidar kanyo idhi e piny mabor nikech in nono ageno ni gini owinjo kwawuoye weche be mag nindo e ot ok inyal bedo ng'ama baba tikawo nyathini ma wuoyi malielo tike ni rito ni ot min gi onge tikoni norit ni ot to piny rune kanyo to en nyathini mosechako bet gi nyiri inego nyathino en kwero nyari be kwero nyiri mwanindo e udi mosepong' nitie lek moro ma gilekorega gotieno samoro en e wi tado kama baba gi mama joninde kendo leko ni ng'ato make riwore kode mogo kok e dier ot koro iketho nyathi koro nyaka wager kuonde ma nyithindo ninde mondo kik gilekre sama gilekore cha to koro iketho nyithindo Sama uriwo suka, gidonjo korka maji, bed yawuoti. Nyithindo moko nitie ma kok wapuonjo sani, mok waket e ler sani, mwanyororego sani. Kata kendo dhi tame, tedo be dhi tame, ok odhi. Wach wuoyi be ok odwar, kech noserochore molokore nyiek min-gi. Gimoro amora oriwo gi min-gi, gimoro amora oriwo gi babagi. Koro nyikwa Ramogi mano gima nyaka ung'e. Awachonwa puonjo tuoche to kod chike. Wadhi e tuoche moko mag ich. Ka ok inyal tiyo gi chiemo kaka ring'o, chachak, omena, sukuma, ituo. In gi gima kisungu luongo ni problem of food allergy. Wan gi yath ma special mimadho mar nyaluo low ma ite chalo mana mapera kama ok mapera ite chalo yadhni kitiyo godo tidok e chiemo te en a drug for food allergy kitiyo kode kata kichame to yien gik manyiso kicham koro itiyogo atiya to wanyalo kowonigo kamoro amora ma intie anyalo kownigo kamoro amora ma intie Jaramogi minwang'. Koro cham chiemo te mondo idag aming'a. Ing'e ni wan gi chiemo moko ma kichamo to koro ichalo anguro, idak aming'a. To kata mana tekoni mar otanda diyud nadi ka iyiero chiemo. Koro joma nigi kute kaka ulcers, kaka an Jaramogi adil gi alsas mamalo gi mapiny both peptic and duodenal ulcers to kudni manego is one H pylori sama nego kudni mag ulceristic mag ulcers go anego nyaka kudni mar salmonella typhi nitie miliny makelo homa mar ombich masakasa wa kisungu ok anyal pimo gi didek lakini ya- ichikiti maber wan gi plain typhoid to wan gi paratyphoid number two to wan gi paratyphoid carrier state karini to the ba- bacteria to en achiel salmonella koro kithiedho typhoid seche duto paratyphoid to wan gi karin ma carrier mano ma koro en very strong the third typhoid no wan gi yadh nyaluo ma ok okiki mibiro tiyogo Oduong' ochalo poyo to wapale to itiyo kode to gima okuongo time kit ngimani oketo kedhono ma in go ma to ne ino bedo motegno motegno kabisa e to ne i. Gimomiyo ishendo en yom yom mar kedhno mag mine gi joma chuo. Kata ginego gweno wan gi kedhno. Ka kedhno is very weak in jamdekre mayiero mana gik machamo. To ka en very strong with my drug you will be just okay. Koro wan gi weaknesses mar bile. Waketo kethi bedo strong. Emomiyo ineno jomoko kata ka igi oga to kawo yath moko muonyo to iye osefungore matin to ok nochango. Konyo kedhno mondo oton. Koro kute mag salmonella typhi, kute mag H. pylori, JIDAM mag intestinal amoeba and amoebiasis liver. Jomoko paro ni amoeba ni ni, ni en mana e ombich kende. A wan gi amoeba mar dho chuny. amoebiasis liver abscess ng'ato dwa ng'ok leny mag upusi amiba nitie mamalo gi mapiny mana kaka kute mag h pylori wan gi peptic ulcers wan gi duodenal ulcers koro omiyo gik ma kamagi komaki nyakora mogi tabro konyi e yo makare then wan gi mine bende sani oti o- ka puonjo u nyikwara mogi moja kwa moja ma ok inyal mako ich nikech gombo ni onge. Inyalo dila dila nyathi dweche adek ang'wen mobed nyathi to wuok dhofu koseyawre itudori koda to wadiyo then wan gi ich moro ma kimako to nyaka operation wan gi tol ma en yadh nyaluo ma kwa mi itiyogo chon to biro konyi mondo inyuol maonge pala koro inyalo teme mago nyakora mugajwang'. Wachiwo yien be mag chilo mag luok. Wan gi yien mag nyaluo mag chira to wan gi moko bende mag muma. Igori gi ng'ama oiko dhako. Igori gi mama moiko chwore. Otedni gi ng'ama oiko chwore. Chiemogi ok nyal konyi, gilokore tho manegi. Koro wachiwo yien magi makonyo oganda. Wachiwo yien miluoko go oganda. Wachiwo yien miriwo go oganda gi Jaramogi Obondo. Koro ageno ni matin kamano weche thoth mabro konyougo kendo mabro puonjougo nyaka chike luo bro puonjou ka. Ae wan gi gik moko ni kik ikom kijende ka tieko kaka Jaramogi. Igero simba dala, we luokori ei odi kanyo. Sama iluoko rie odi kanyo, gafla welo moko nyalo donjo mopogore kata gosiepeni. To donjo to nyono chimbi miluokri ga ot kanyo. Un gi dhako, kar mondo uninde otanda ubed gi kwe to kombe ma welo betege muninde en kwero. Donjo e od chiwuoyi gi ng'ama kwaro, oonge kata sati, iketho od wuodi. Dhi e od wuodi ng'ama dayo kok irwakori maber oseketho udi. Od wuodi ma mwalo ok ituom, od wuodi ma mwalo ok inyorrie, od wuodi ma piny moger e dala ok igone kiful kata ka wiye owil gi kiful kodok taon. Imiyo mana nyathi moro ema goyo. Kigo dhood nyathi kiful to iire kendo idare chuth. Koro gik ma kamagi kik itim kapo ni iwinja. Abiro bedo kapuonjou kamano pole pole. Koro ageno ni gik ma puonjigo iwinjo makare. Ka in gi tuoche mosebedo ka thagi kaka mar kidney, ng'ama nyalo miyi yath maber e piny mangima mar nyarogno en Obondo Mumbo. Nikech gima dhi golo kuomi en cholesterol and uric acid. Tami nyaluo low ma kidhi e choo kata kilayo tigolo gigo. Kidney stone a reduce ma kidney bed gi teko. Nyarogno tije en go reme del duto but kosechako bedo weak chalo mana kaka pump mtoka. Koro sama osebedo mayom yom to fwenyo ok tek, chalo gi jasukari ma bende ka modho to olayo sate. Nitie tiyo gi yadh sukari mar nyaluo tidong' kaka jasukari to kiti gi yath. Anwoyo gino. Nitie bedo ja sukari. Ok ichuori, ok imuony yien, to in ja sukari. Sukari ti ja sukari. Lakini koro ok iti gi yath. I control yourself kosemi yien, tiyudo ka koro in sawa. Ageno ni mani winjo maber. To joma nyiroke gi chando gin joma bedo gi first ten stroke. Iyudo ka badi ok ti. tindi konchiel ok ti tindi gidigo ochwakore rewi dendi rami te ma kata giminyalo timo kitiyo matindo koro dendi rami ok inyal to siri mantie ni kapo ni mwonyo yien mag rem aming'a to kuod adundo to adundo kosekuot to koro inena ng'ama koro siko bet mana piny ok inyal chung' e yo makare Koro joma nigi tuo mwaluongo ni yath, tuo yath ni ema thago dhano ahinya. Oramo nding' to oramo ng'ut to oramo bat to yom yom eh? Koro yath ni eri jo wasungu luonge ni full rheumatoid arthritis ma in terms of medical onge yath. But kirado koda an Jaramogi ibiro dwokona report within 72 hours alando kendo anwoyo ka ibiro miya report within 72 kata 24 ka ng'eny hours ibiro kona ni nindo manyochoka nindi gi batha sana nindo ondinga manyoula manyore mogowe machalo aora okere tiendena manyok anyal rieyo arieyo sani nikora mogidongo unyalo tema gi mago An Jaramogi Obondo, nembni mag simo abiro bedo ka abedo kodu seche duto seche te. Namba minyalo yuda en mana mapile machiwo nyaka redio ka. E, Safaricom en 0718 55 8860. Airtel ni 0733 772600. Weche mag redio pod dhi mbele, kik unindo. Redio madongo gi matindo kochopo wuok tich saa ang'wen gi dakika piero ariyo kanyo tiyawo biro tudri kod ranyisi kama iyawo maber tiyudo puonj makare mag chike luo to gi tuoche. Ae wan gi tuo moro mogik ka kora atemo yweyo, waluonge ni bipolar. Bipolar ni en tuo ok othiedhre e osiptal tigaye nyaka chieng' ng'ato tho. Moro be nitie ni mood disorder. Mood disorder no is- iluonge ni bipolar. En neko moro ma sani omako ji mang'eny ma kijende ringe ndara, moko kikelo gi nyasore, moko ikelo gi malaria mok thiedhi in time ema nyathi ka in go nyaka ithiedh nyathi nyathi nyaka ifiti mondo igeng' tuoche mag ndulume mag rieruok nyathi nyaka imi yadh malaria in time mondo kik dende chwakre to mach nyathi be nyaka ipidhi fite thiedhe mondo obed gi obwongo maler matiyo. Nikech bipolar ni en neko moro mowuok to obiro kendo ng'eny ma iyudo ka ng'ato wacho ni en Yesu, mar otim ang'o wa. Nek aneka chuth, mamoko be jomoko go nyaka ji. Koro ka in gi janeko man kod shida ni, mawacho gige nono, loko pache sate to rie ka puoyo ageno ni biro tudori koda bipolar is a problem ma jotuo mang'eny dhi e ward aboro bed kure kure ward aboro but ka in gi ng'at ma wiye lokore nyocha otieko somo kata en nyari moro tudi gi jaramogi e nembnigo anoni nembnigo eko mondo ing'e mondo kik ibed gi janeko. Janekono ithiedho mana, athiedho mana ka nie dalani kanyo, ok ikele ira. Gima abiro nyisi en achiel, to ng'ano duogo mangima. An japuonj mar chike luo. Koro ka in gi weche matek machandi, Asewinjo ka ng'ato a dala mar taon moro ka wuon gi otho to lewo oyudo koseik wuon. Anyuola nyise ni kunya kunya ot sani sani sani sani sani sani. Babe ni nende ka nwa iko nyoro nyoro kunya kunya ot sani gedi gedi gedi. Igera ang'o sama wuoru oseiki? Ting'e malong'o ni chola to osechakore e dala. Don't. ni kunya kunya odi sani sani to baba to nyoyi kinyoro akuodhi ni siri ni odi ne ok idhi chame bok idhi dongorie gi dhako baba nyo oseiki chola nyo osechakore koro we kunyo ot ma kamano we gedo ywaga ywaga wuori los yore ni dogi keta To kata joma ke mier masani ka tho neno nyiri nyako maduong' onge dichuo, mar ariyo onge dichuo, mar adek nigi dichuo, mar ang'wen. Koro iyudo ka ji nie dala ka to ji opogore. Wuoyi be moro nigi dala, moro pok okendo, ji dok taon. Ka tho neno mar wuoro e dala, kiwinja sechegi, to usenindo oko ndalo ang'wen e laro kanyo kaka chik owinjore. Wuoguru udhi kuonde ma udhiyego. Joma onge udi owe odhi, oweuru rito. nyaka nyiri ma winja ma wagogni manie laru irito ang'o kech sama ibudho dweche aboro dweche ang'wen jaodi ok dhi budho odhi yudo nyako moro to bet go to ka chieng' moro idok ya kae to idhi riwori kode to tuo donjo kuomi gima watimo en ang'o machiel kaka jaramogi en ni uwuok awuoka ng'ato ka ng'ato kuseloso yoru to ilielou aliela oko kata kinyosi kata dalaka to udhi adhiya koro ka udhi to jaodi mok iriwrigo nikech ugak dala kwanza in itin nyameru maduong' onge dichuo moro cha bende tin nyamingi moluwo onge dichuo koro udhi unindo gi ng'etu ka mama we motho to udhi unindo gi ng'etu ndalo adek adek chieng' mar ang'wen eka uchako uriworu gi chuou idhi ikawo muda matin ikwano tiriwri ariya gi chuori we waweuru chuo nono ni chik pod otwe akorwa chik pod otwe akorwa mani biro kelo liel moro kijaodi kodhi omakore gi nyako moro bang'i to wuondi ni en nyocha oriti oler to oriwore gi nyako moro onegi be ok bi thiedhi e osiptal moro amora thurwa ka koro wabedu joma riek gimoro amora ka tek to kidhi tikwano ndalo ang'wen ka en wuoru adek ka en meru to kik ia dalau ka liel nitie tikalo ndara ga ore tidhi gi yier wiyi jomoko ang'e ni oluoro liedo ka chwori ok idhiye gi yier wiyi kia ka baba wuotho kata mama wagogo ni ma winjo otieno masani Eru kamano ahinya an Jaramogi. Ageno ni wabiro tudore nembni machiwogo 0718 55 8860. Airtel en 07 33 77 two zero six uh, zero seven three three seven seven two six double zero. Ageno ni nembni ni rachiwo kendo ma noa ma noa erokamano ahinya oganda duto ma winjo wa sani amor gi nyikwa Ramogi Ajwang' kendo wan kodi line kendo an abiro bet kodu kapuonjou chike tapuonjou yedhe weche momako dhano erokamano.